Et ass nees Zäit fir en neien Display opzeman bei Team Lëtzebuerg hei um Youtube Channel. A wat fir een! Also Blazing Dominion ass en neit Set bei Yu-Gi-Oh! An dat bréngt e puer richteg gutt Kaarten mat sech. Mir hunn zum Beispill Support fir Elf Note, déi elo schonn e bësse raus sinn, awer nach net sou richteg Play gesinn hunn. Ähnlech geet et och mat de Kiul Tune Kaarten, sinn och scho méi laang raus, kann ee spillen, awer huet. keng Relevanz an der Meta. Duerch dëst Set ännert sech dat. Mer kréien hei eng Kaart mam Numm Regina, déi fir Elfenhued ganz gutt ass. Mir kréien Roterie an en neit Bossmonster fir Killer Tunes. An de Set huet nach e puer richteg krass Staples. An ech si gespaant, ob mer déi haut zéien. Vill Spaass bei dësem Opening! Blazing Dominion, jo um Booster selwer ass natierlech och en ganz bekannt Monster drop. Fir déi déi Pikniks Fans sinn ass dat eppes, dat ass nämlech eng Ofwandlung vum deemolegen Crimson Dragon oder wéi en heescht, äh, vum Jack Atlas, also ee vun deenen fënnef legendären Dragons. An ähm, jo, och dat Deck ass hei dranner. Also den Jack Atlas seng Kaarten hunn hei esou eng Art Retraint gekriegt an äh, do sinn ech ganz drop gespaant, well dat Deck interesséiert mech am meeschten an deem Set mëttlerweil. well en domat ganz cool Saache maache kann. Sou, sprange mer eran. Dir kennt et, et ginn an dësem Set Starlights, keng Overframes, obwuel Overframes mëttlerweil jo bei der Rarity 5 mol komm sinn. Also mir hu mëttlerweil och a Yu-Gi-Oh! Sou eng Ofwandlung vu Full Arts. An da sprange mer mol eran. Kucke mer mol eis direkt déi éischt Kaart un, Clown Crew, dat ass en neit Deck, wat hei dran ass. An do hu mer direkt schonn en.

Hu mer eng Clown Crew mat enger cooler Waifu, déi gefält mer ganz gutt an deem Archetype, awer jo den Archetype selwer enttäuscht leider e bëssen. Dann hu mer Heavy Armored Knight Bubble Decker, ok. Maschinen Support, ech mengen deen, ah jo stëmmt, fir Leit déi Trains gär hunn, grad de Metamin, dee kuckt jo och eis Videoen ab und zu, neien Train Support. Ech weess nach net wéi gutt et ass, mee jo d'Trains sinn och erëm do. Dann hu mer Crimson Call, do gesäit een jo de Crimson Dragon dropper an den, also Crimson Archfiend Dragon, de Crimson Dragon ass jo am Anime nach eppes anescht an en Resonator, ne, also eng 5D Szene. Et gëtt och nach eng aner Kaart wou den Jack Atlas säin D-Wheel drop ass. Sou, dann hu mer natierlech e ganz normaalt Normal Monster, interessant dass dat dann den Tuner Dragon ass, obwuel et e vill besseren Tuner Dragon an deem. Set hei gëtt, awer schwätze mer elo nach net driwwer. Kënnt nach Hero Flash, also Support fir eis GX-Fans ass och gegeben. Inecraft kritt natierlech och e bësse Support hei dran, esouguer mat engem Floodgate, wat net sou cool ass. Bis elo hat ech dat, hunn ech dat zwar nach néierens gesinn, dass dat gespillt gëtt, awer wann dat Floodgate wierklech e bësse populär gëtt, da gëtt natierlech och e bëssen, eh. Mee net sou vill Decker sinn am Moment dovu betraff, dass een halt net méi op seng eegen Effekter responden kann, mee et ginn e puer Kaarten an genau dowéinst existéiert déi Enneacraft Kaart. Also Predator Plants hunn hei och Support dran, jo och e ganz funny Deck, beschäftegt sech jo mat Super Poli an esou. Dann hu mer hei de Red Nova Dragon Assault Mode, ne och vun deemools den Angriffsmodus an do hu mer King's Resonance. Dem Jack Atlas säin D-Wheel ass do dropper, deemools schonn vun deem, wéi heescht dat, den Turbo Grand Prix mengen ech war et deemools, ech weess et net méi. Ech kucken den Anime reegelméisseg, op Twitch leeft e jo erop a rof, mee jo, sou gutt kennen ech mech net méi mam Anime aus. Sou, dann hu mer natierlech eng Kaart fir mech, ne, Spiritual Art Familiars, dat sinn déi kleng Monstere vun all den Charmers, wou se nach net corrupted waren oder possessed waren.

Awer jo, ass lo och net déi wichtegst Kaart, mee si kann halt sou an der Nische e bëssen optauchen, ass ganz nice eng ze hunn. Schaaft iech sou eng, zwou un, well dir wësst ni, déi Kaart kann iergendwann ëmmer Relevanz hunn. Sou, Fairy Tail kritt hei och Kaarten an do sinn e puer mega schéiner derbäi. Ech si mol gespaant, ob mer eng zéien, déi zimmlech cool ausgesinn. An dann hu mer natierlech den Anchor Hero. Ok, an Hacker Hands Bait. Ja, den, dee Booster Pack war wirklich e bësse Bait, well do war lo wirklich näischt dobäi. Äh, kleng Story, ech hu scho Sets oder Booster vun dem Set hei opgemat an äh, mäi Luck bei dem Set ass insane, gell. Ech hu guer näischt gepullt, also wirklich guer näischt. Dofir hoffen ech, dass wéinst beim Team Lëtzebuerg Set eppes fir mech derbäi ass. Nee, awer bis elo, ech war um Pre-Release Event, also meng Boostere war wierklech, oh mäi Gott, méi Ongléck kann een eigentlech net hunn. Sou, dann hu mer den Diabroken, de Ominous Spectre. Dat ass eng Hand Trap, déi actually. am Moment zwar net sou relevant ass, awer sollt iergendwann en Fire Fiend Deck oder sou op eis duer kommen dann ja déi Kaart kann ganz interessant ginn, ass zimmlech cool an wéi gesot schaf dir iech déi vläicht un sou am Déngen well fir den Unchanged Support kann dat eventuell interessant ginn. Sou an dann hu mer natierlech meng Kaart, dat ass ganz witzeg hei si puer Kaarten dran vun eisen Team Lëtzebuerg Spiller an dat ass meng Kaart Wake Up Kuro. Du findst du den I? Ähm, ja, ganz cool. Äh, dann haben wir Predator Plan, Convex Knight, okay, Clown Cronies. Äh, der Gaming Gamer GG passt ja irgendwie auch zu Team Lützeburg, na, die Gaming Crew, die wir hier sind. Auch wenn am Moment nicht so viel Gaming um Channel lebt, aber die eng oder andere Mario Kart Party könnt ihr Ab und zu nach on. An demnächst kënnt och nach e bësse Gaming mat Yu-Gi-Oh! Oh, jo, de Kuroi huet do eppes gekacht fir iech. Sou, Crimson Call, Archfiends Usurpation. Jo, Archfiends kënnt och hei eran. Ech weess zwar net, ob déi zwee mateneen harmoniséieren, mee si droen de gläichen Numm. Also déi sinn iergendwéi esou hallef matenee verbonnen, awer et si ganz aner Themen. Dat ass iergendwéi witzeg. Sou, bis elo hu mer nach keng wierklech Foilen gesinn.

Support, keng Ahnung ob dee lo gutt ass. GMX ass halt sou een under the radar Deck wat, jo, keng Ahnung, och net sou gutt performt. Sou, Northrend Crossfire gesäit interessant aus. Eppes wat ech bei deem Set hei kritiséieren ass dat, dass halt wierklech keng Overframe Kaarten dra sinn an ech verstinn net firwar, well dat giff dëse Set, en ass schonn e krassen Heavy Chase Set, also en Display ze kafen ass schonn derwäert dës Kéier tatsächlech, Aacht vun zéng Secrets déi an deem Set hei sinn wëll ech hunn. Also dat seet scho villes aus iwwert de Set, net? Well dat ass bei Yu-Gi-Oh! Bis elo oder bis dato oftmools net de Fall gewiescht. An géif elo nach déi Overframe Kaarten als Chase Kaarten hei dra sinn, oh mäi Gott, dee Set wär sou gutt. Dee Set wär sou gutt. Awer déi nächst Overframes kréie mer dann wahrscheinlech nees an sou engem Aart Zeit Set. Over the Limit oder esou mengen ech heescht dat. Ech weess net op dat bei eis och esou wäert heeschen, mee am OCG ass dat dat zweet Set wou mer déi Full Arts dran hunn. Sou, Traitor Anearcraft, also nach en Level 1 Monster vun Anearcraft, dat ass net dat wou vun ech virdru geschwat hunn, dat neit Floodgate. Dann hu mer den Servium Irisvill, Spiritual Arts, Archfiend Matriarch. Déi ass zimmlech cool, well déi kann eng Zauberkaart zerstéieren, also sech selwer. An ech mengen als Monster kann se Monster zerstéieren, also sech selwer. Iergendwéi esou eppes war dat. Dann hu, oh, e Link-Monster, wat ech nach ni gesinn hunn. Wat ass dat do dann?

Okay, interessant. Generic, Fire Banished, zréckholen. Also Ash Blossom kennt theoretisch sech an d'Hand huelen. An, äh, okay. Interessant Kar. Keine Ahnung. Wann Snake, wann OSS, ich wann zréck könnt, ass dat vielleicht eng Staple an dem Deck. So, dann haben wir eng ultra kompliziert Kart. Solving the Pendulum. Die Kart spielt ein bisschen mit, äh, Monster bewegen, wat Elf Notes ja och bëssen als Mechanik huet, awer dat hei dreift dat ganz e bëssen un d'Spëtzt. Ähm, fir all, wéi war dat? Fir all Käst, wann der e Monster moved, da kritt déi Kaart en T-Counter. An ja, dat ass super komplizéiert. Dir kënnt iech dat eng Kéier duerchlesen, wann ech hei de Fokus kréien. Einfach de Video eng Kéier da pauséieren. Sou, ech kucken, ob ech fir iech hei zaubere kann. Äh. Ah, do misst ee liese kënnen. Ähm, ja. An déi Karten hu mer jo scho gesinn. Also bis lo an näicht äh, keng Happy Hitter dabei. Dat ass e bësse schuet. Bleift et bei mengem Anlag oder kréie mer och mol endlech eng Iwwerraschung? So, dann hu mer e Liselizard vun de Predator Plants, King Resonance, dann gëtt e Golem, okay, krass. Also, keine Ahnung, bis lo ass et net déck, ne, leider. Obwuel de Set mega krass ass, ne? Also, ech wëllt Iech gären hei insane Karte weisen, mee. Super duper Polymerisation ass hei och dran. Ok och interessant Kaart na als gut lunge Playset dovun muss ich den nicht bestellen äh, well de Set och net bëlleg ass wann den all Kaart wëll hunn ne. So Clown Crew Necker Hero Flash Heroes trolle mech so e bëssen an Once Upon a Fairy Tale. Ja, dréit sech e bëssen ëm déi Fairy Tail Kaarte vun deemools. Hei ass de besser Beispill Fairy Tail Ball, ne, do gesäit der déi, ja, esou Furry Monstere quasi. Äh, Fairy Tail Snow ass Iech vläicht och e Begrëff, äh, ja, säit Éiwegkeete banned, woubäi si war kuerzzäiteg zréckkomm, ass dann awer nees banned ginn, well se ze gutt ass. Awer dat Deckthema, jo, dréit sech och esou e bëssen ëm Snow. Also vläicht kënnt Snow jo iergendwann zeréck, wie weess.

An Predator Primitive, jo interessant, awer och elo net déi Kaart déi ech wëll hunn. Sou Doomsy Command, Doomsy och en Deck, keng Anung, ech ënnerschätzen dat wahrscheinlech am Moment e bëssen, awer vill Leit soen dat ka richteg gutt ginn. An wéi gesot, mëttlerweil si jo och méi grouss Turnéieren an da kucke mer mol.

Redo, ja ok, dat ass e Power Patron, déi sinn och hei dranner an déi maachen Elf Note richteg gutt. Also Power Patrons verbannen och sou e bëssen déi ganz Welt do vun der neier Lore, na, wou och Doomsee mat dra spillt an Artmage an sou, alles dréit sech e bëssen ëm de Medius. Déi nei Lore ass interessant, spillt e bësse sou mat Gedanken an wéi Gedanke manipuléiert an sou an jo, do kann ee sech gäre raliesen, dat ass schonn zimmlech cool gemat. Dann, oh en Darkness Resonator, cool! Dat ass fir eis 5Ds Fans natierlech rëm heavy Nostalgie, also fir mech ne, ech si 5Ds Fan, also 5Ds ass mäin Lieblings Anime wat Yu-Gi-Oh betrëfft. De klasseschen Battle City an esou ass zwar och gäil, awer 5Ds, dat mat de Bikes an esou huet mer schonn zimmlech vill Spaass gemaach. An e VIP Whale hu mer by the way hei och, deen souguer VIP Counter ass op de Set, also. Funny Numm ne? Subspace Battle ass och sou eng interessant kleng Staple déi iergendwann villäicht e bësse méi relevant gëtt an jo den Effekt ass e bëssen interessant well dir huelt basically, also dir searcht iech basically Hand Traps. Wëllen Effekt, ganz wëllen Effekt, musst där iech onbedéngt eng Kéier duerchliesen. En ass just e bësse laang dass ech deen elo hei duerchlesen, ech wëll de Video elo och net sprengen mee. Dat ass schon eng funny Kaart. Sou en Effekt hat mer vläicht schon eng Kéier mat, äh, wann een dat mat Jack in the Box oder wéi dat heescht, äh, Jack in the Hands ähm, vergläicht, awer dat hei ass nach e bësse méi wëll. Sou, dann hu mer enker en Neacraft, dann hu mer do en Matriarch, äh, Dark Servium Irisvil, ah, nach enker den Dia Diabroken, sehr gut. Ah, an hei ass eis éischt Ultra, eng Doomsy 13? Jo, over Graphalaereo oder esou. Jo, ok, eng Doomsy-Kaart, interessant, ok. Dann hu mer nach eng Gold Process Destiny, déi ass och leider net esou gäil, awer wéi all d'Charmer-Kaarten, se kënnen halt näischt, mee ech sammelen déi halt. An Imagine déi an Full Art wär awer schonn nice gewiescht, wann d'Been wéinstens duerchgezu sinn. Net wéi bei där eenzeger Java Boulette déi et gëtt, ma wou se hei esou iergendwéi an der Loft schwiewen. Ah mäi Gott, ech si sou enttäuscht vun där Kaart. Dann hu mer en Ecker Reset, en Checker an Ecker Solve in the Pendulum. Ok. Ja, bis elo nach net déck, awer déi éischt Ultra ass raus. Bei den Ultras géif ech ganz gäre Killer Tuned Kaarte gesinn. An Jo, sou vill Gléck, Dir gesitt, also keine Ahnung, ech hunn einfach keen Gléck bei deem Set. Ech hoffen, dass mer haut trotzdem nach iwwerrascht ginn. Eng Mimigul Flower gëtt et hei dran och, also Mimigul Support. Ech weess awer lo net, ass déi gutt? Huet mech déi ass Gift Control, jo, déi normal Effekter huet se, wann ech dat sou liesen. During the main phase you can special summon this card from your hand, jo, dat ass och den normalen Effekt. Ja, keine Ahnung, scheint, scheint Standard zu sein für Mimikul. Oh ah, nee, nach ein Cachette Obscure als Secret. Okay, die Hund leider schon. Und, ähm, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Muss ich noch gucken, ich muss noch rausfinden, ob die Karte gut ist. Dafür mal aber auch high 50-50. Äh, wenn ihr die Karte liest, die muss ihr erst ein paar Mal durchlesen. Die ist aber wirklich, wirklich äh, nicht so schlecht. Do kann een sech halt jo quasi och en Starter, wann ee keen op der Hand huet, ercheaten an niewebäi dann nach eng vun engem Banished Effekt profitéieren. Ganz interessant Kaart. Verschidden Decker fannen jo do e bëssen Shenanigans, awer jo wéi gesot eng vun esou Staples, déi ee sech vläicht ru sollt huelen. Iergendwann gëtt dat vläicht relevant oder gëtt zu e klenge Gimmick. Den Anchor Hero Flash. Salmon Shock, och sou eng Art funny Flatgate. All 4 Salmon, oder wéi war dat, ginn all Monsteren op de Fridhof gesendt oder sou. Do ass och d'Monster vu Salmon Limit drop, ne? Eng Kaart, déi scho laang gebannt ass, dank, jo, engem gewëssen Deck, ne? Snake Eyes. Okay. Wou sinn dann eis nächst Kaarten? Wou sinn eis. gutt Kaarten, well mir zéien och nëmmen déi nämmlecht, ne, also keng Ahnung, do hu mer nach eng Kéier mech selwer, dann hu mer Daendalos, Ewolf Daadin, Fifty Fifty nach eng Kéier, Once Upon a Fairy Tale, Summon Shock, Subspace Bat, oh dat, dee Pak ass witzeg, do si béid, jo ech soe mol Gimmick Staples dran, aha, interessant.

Ähm, déi Card Trap ass zimlech strong. Dir kënnt déi nämlech Turn One schonn aktivéieren, andeems der se set an eng aner Trap virweist. An dann kënnt der tatsächlech e komplett Playset aus ärem géignereschen Deck banishen, wat wierklech, wierklech broken ass. An dann hu mer hei eng Fairy Tail Kaart, déi och zimlech wëll ausgesäit. Ech mengen, déi wäert bei Furry Fans sehr beléift sinn. Ech mengen schonn. Also dat Deck.

Interessant Kaart. Als Superpoli Target natierlech kann dat gespillt ginn an cool sou eng ze hunn. Dat ass eng gutt Ultra, iwwert déi hunn ech mech gefreet. Déi leeë mer och op d'Säit, well dat ass definitiv eng Kaart déi wëll hunn. Sou dann enk eng Doomsy Kaart. Déi schaffen och esou bëssen du rüst déi aus an da kanns de iergendwéi esou Quick Exit Summons man. Och eng ganz interessant Aart a Weis wéi een halt Exit summont. Ja, an dann hu mer hei eng vun den krassten Handtraps, déi jeemools geprint gi sinn. Mir sinn auch am Moment so bëssen an so engem Synchro-Thema-Format an déi Handtrap, déi support déi Synchro-Themen esou brutal. Si nennt sech Hydraulis Harmonia an äh, ass broken. Déi kann nämlech aktivéiert ginn, wann en Effekt, also de Monster-Effekt um Feld aktivéiert gëtt. Da kënnt der se virweisen, plus 5 weider.

So, dann guck mal mal, ob man nach irgendwie Pull hei rauszählen. Et fehlt nach eng Secret. Normalerweise sind immer so zwei Secrets am Set. Und bei den Ultras, wenn ich sind wir bei zwei. Das ist, da müssten eigentlich nach zwei kommen. Ähm, ja, und da schwätzen wir enker über die letzte Staple, die ich hier rauszählen will. Das ist ein Favorite von mir. Déi behandelt d'Dominus-Thema, also dat si jo mëttlerweil d'Traps, déi esou mat der Zäit rauskomm sinn, also wierklech Trap-Kaarten, déi Dir aus der Hand aktivéiere kënnt, mee da musst Der halt mat Restriktioune schaffen. Also zum Beispill kritt Der en Attribut iwwer dat gesamt Duel fortgeholl oder Dir däerft bestëmmt Effekter net méi notzen. An elo hu mer Dominus Spark krut, Déi ganz einfach seet, wann de Géigner e Monster-Effekt um Fridhof oder an der Hand aktivéiert, da kënnt der se einfach aus der Hand spillen, déi bännegt de Monster um Feld. Mee wann der dat maacht, dann däerft der nëmmen nach Light an Dark spillen. Also come on, déi Restriction, déi hätt der är schenke kënne, Konami. Jidderee weess, dass Light an Dark dat brutaalsten Attribut am Spill ass. Sou an schwätz mer vun Dark, hei hu mer en neier Power Patron krut, den Vidolium. Jo dat ass och ee vun deene besseren, deen kann iech sougar FTK an esou enablen, deen ass relativ broken, dee ka sech souguer mengen ech unaffected man oder esou. Ech liesen och hei de ganzen Effekt elo net duerch, awer et kënnt wahrscheinlech och net sou oft vir, mee trotzdem soll een net ënnerschätzen, kann kommen, brauch ech och, also cool dass mer déi elo hunn. Crimson Call. Tales of the Fairy Tales, Clown Crew an enker den Vanilla do. Fir war? Huet dee wéinstens e witzegen Text? Keng Anung. Ech wëll déi aner! Ech wëll also Fidraulis Harmonia ass och en Dragon Tuner. Also dat hei ass basically Vanilla Fidraulis, sou keng Anung. Ech weess net firwat een deen an deem Set hei huet. Help Hydraulis ass vill méi broken. Come on! Ech wëll lo bëssen äh, Pack Magic hei gesinn. Oder, oder Konami gëff mer bësse so äh, Content Creator Magic. So, mir hunn enke Flame Tongue, Assess Destiny, en Rahamu, Fairy Tail, Ball oder Ball? Ball? Nennt Dir dat op Englesch, also Ball, also so, so Danzen, nennt Dir dat och op Englesch Ball? Hunn ech nach ni héieren. Äh, Rustin Mammoth, okay. Ja, déi lescht Secrets leien ganz ënnen, okay. So, dann hu mer nach en Power Patron hei. Denker de Meteor, King's Resonance, Diabollo. Oh, Weaver of the Fairy Tales. Die ist cool. Die sieht ziemlich cool aus, ne? Ja, mir gefällt den Design. Äh, ich habe auch ein bisschen Angst vor den Fairy Tale Karten, weil die können relativ broken gehen. Und ich sind mal gespannt, wie das so weit ist. So, und dann Hu mer näischt Interessantes méi. Wollt iech nach den zweeten TL-Spiller weisen, deen hei am Set dran ass. Äh, dann hu mer Crown Cube New Face, äh, Fleeting Phantom Mask. Jo!

Dat heescht, et kënnt esou lues am Turn Zero schonn Interruptions starten, wéi zum Beispill eng Tinia, déi eng Hand rippt ass, oder eng Lucina, déi e Bounce enabled. Zimlech, zimlech cool an doriwwer sinn ech mega frou. Dat ass wierklech e Pull. Endlech mol en anstännege Pull an deem Set gezunn, Mann. Oh mäi Gott, dat war eist zweet Secret. Jo gutt, Harmon, ech hunn vergiess ze soen, natierlech ass Frydraulis a Spark Sinn natierlech zwou Secrets an jo ech denken déi gesi mer dann haut leider net méi. Mee ech denken dat sinn zwee Wierder déi kënnt der wann der Yu-Gi-Oh! aktiv spillt, also déi kënnt der warscheinlech schonn net méi héieren, esou present sinn déi Kaarten. Gutt dann hu mer nach eng Kéier hei Daendalos, dann eng Kéier Power Patrón, ah an endlech ass eppes fir mech derbäi, e Crimson Blade Dragon, jo also e bëssen d'Bossmonster vun deem Set, ass dat lo den? Ja genau, dat ass genau, den ass broken, well dee kann tatsächlech Habakiri sichen, ja. Et kann, och dat kann een net méi héieren, mee deen kann tatsächlech e Level, wann e gesummont gëtt, en Level 8 oder méi héicht Monster sichen, wat net genormalt ka ginn. Do ginn et wierklech, wierklech vill Optiounen, an eng vun deenen Optiounen ass natierlech Habakiri. Dat heescht déi komplett Mitsurugi Engine, egal op de Habakiri op 1 ass oder op 3, Dir kënnt en domat sichen. Am Moment ass en op 1, dat heescht jo hei hutt Der d'Méiglechkeet erëm un en ze kommen, obwuel Herald jo banned ass. Mega cool vu Konami ne, Herald ze bannen an dann trotzdeem 100.000 Habakiri Bridges an den nächste Méint erëm rauszebréngen. Also do ass nëmmen eng vu villen, déi nach kommen. Jo, Konami kacht do scho nees. An mol kucken mol kucken op déi Kaarten déi dann am Oktober oder esou rauskommen op déi dann nach oder op Harakiri dann nach am Format dran ass oder op mer endlech de Banhammer kréien. Senker Nike, Dire Broken, Convex Night, Clown Crew France, GMX Final Experiment, jo Ramu ok. Also sou lues kënne mer duerch d'Kaarte rushen, well do ass lo näischt besonnesches méi derbäi. Trotzdem war dat e relativ gudden Display muss ech soen. Well d'Regina ze zéien ass schonn, dat huet mech scho gefreet. Well eleng eng ze hunn, wéi gesot, ass schonn net schlecht, ne? Wann Der de Pure Elf Note spille wëllt, ass dat vläicht e bësse ze wéineg, mee esou am Dual-Tune-Hybrid-Bild ass eng Regina schonn net schlecht. Ok, an dann hu mer enker eng Ultra gezunn, oh mäi Gott, Mann, eng GMX Ultra Card. Also fir all Dino-Fans. Jo, dir kënnt iech driwwer freeën. Ech sinn awer elo net sou begeeschtert dovun. An jo, bësse schued. Hätt gären nach eng aner Ultra Äerch gewisen. Nennt sech Rotary an jo, wäert de Format och e bëssen sou dominéieren. Dat wier sou eng Kaart sinn, déi wäert der entweder lieben, well der se spillt, oder haassen, well der se. Ëmmer géint se spille muss. Déi kuckt nämlech an är Hand. An jo, dann weess de Géigner natierlech genau, wat der spillt a kann sech dann natierlech gutt drop virbereeden. Dat ass basically d'Strategie vu Killer Tune, vu Kill Tune, ne? Also, Dir sidd och deemnächst dann an deem Master Duel Turnéier. Do gëtt och vill Kill Tune gespillt. Spoiler, jo. An dann kann ech iech do e bëssen eppes erklären. Oh, a mir hu Miracle Ejector gezunn. Nee, dat ass keng Yugi-Kaart. Dat ass tatsächlech eng Kaart, déi an Heroes gespillt gëtt. Also dat ass eng Jaden Yugi-Kaart. Op der Kaart steet och, dat hutt Dir elo net geliest, awer déi Kaart ass ëmmer en, och en Elementarheld. An dat ass basically och bei Heroes en Extender tatsächlech. Also fir Hero-Fans, jo, eigentlech keng schlecht Kaart. Mengen, et spillt een zu gutt zu dräi mëttlerweil an Hero, well se esou gutt extenden kann. Also. Leen ech mol bei d'Säit, ne si keen Hero-Fan, awer ass halt och eng Nostalgie-Kaart. Sou, dann hu mer nach eng Kéier den Checker. Deen ass och e bësse besonnesch, awer ech mengen, deen ass och e bësse méi Copium. Wann een dee liest, mengt ee sou, ah ja, not too bad, awer ech mengen, dee setzt sech net sou duerch. Vläicht zu engem spéideren Zäitpunkt. Wéi vill Kaarten, ne? Et gi e puer Kaarten, déi halt. No Jore réischt Play gesinn. Mir haten dat och scho méi oft mat mëttlerweil deiere Staples, gutt och net méi sou deier, well se halt och Reprints an der Zäit kruten. An oh ok, dann hu mer nach en Red Hypernova Drag gekrut, dat ass och cool, well dat ass deen deen kann aner Monsteren zréck specialen gell? Jo dat ass eigentlech deen Bossmonster deen een an deem Crimson Archfiend Deck spillt. An jo, dat ass natierlech eng Kaart, déi leeën ech op d'Säit, well ech hunn Interesse un deem Deck. Wann dat Deck iergendwéi sollt eppes ginn, da schwätze mer eng Kéier doriwwer, denken ech mol. Ok, dat war et, dat war de Set. Eis eis Pulls sinn dann awer net esou schlecht gewiescht. Jo, fir mech war perséinlech dat derbäi. Regina ass, meng ech, den Top Cool, also doriwwer sinn ech mega frou. Dann fir Heroes war eppes dobäi. Ech huelen wéinstens och deen dee super poly Target, deen neien. An natierlech nach de Power Patron, deen natierlech mat Elfnotes och zesummeschafft. Ech soe Merci fir d'Nokucken a bis demnächst.